मालो जाल भूखले मरि रहल छै कम से कम कुटियो धिया पुता लगा देते से नहि होइ छै कहू तऽ पहिने हमेशा हमरा काम करैत करैत हम परेशान भऽ गेलहुँ हम भैंसो के कुट्टी नहि लगबै छै देखियौ तऽ भूखले मरि रहल छै भैंस तखन से आटा छीट कऽ खिया देते से नहि होइ छै नया साल चलि आबि रहल छै काम धन्धा एकोटा नहि भऽ रहल अछि हमरा देखिए बुढ़बक जा छै घर पर कि ने जाजे हाँ हाँ यो साहब बैसू बैसू बैसू की समाचार यो समाचार तो बहुत बढ़िया है बुझलिए एम की तऽ धान तान तऽ हमरा सबके बहुत नीक भेल अहाँ सबके जेना भेल हुए हमरा सबके कुछ पानि के कमी भऽ गेलै ताहि लऽ के अच्छा अच्छा हँ पाछू से पानि भेल की हँ रोपैयो मे विलम्बे से रोपल नहि, गेल हमरा सबके कुछ गहरा छलै बुझलियै हँ। ताहि दुआरे धान जे कुछ भेल बड़ नीक भेल अच्छा आ की कहू आजकल आदमी के ततेक अभाव यऽ हँ मत पूछू एक आदमी खोजला पर जन पर मजदूर नहि भेट रहल छै अंत मे हमरा गावे के जे छले एगो चूल्हा कते बाबू दादा क के कहलियै बौआरू चल दसटा बोझला दऽ दिया हँ कथी लए देते आ जाय लए तऽ गेबे कयल हँ। नहि ऊपरे होइ छै नहि नीचे होइ छै एकरा कयल आतंक भऽ कऽ छोड़ि देलियै आ छोड़ि के एकर बाद चलि देलियै कहलियै कि जाइ छी देखै दोसर के, के गाम मे कनि खोजबै आ कोई भेट जेतै तऽ दस बोझ दऽ देतै नहि तऽ बस छोड़ि देबै परेशान छियै एहि लऽ के अच्छा ठीक छै तऽ हमरो आरके तऽ बड्ड परेशानी है एहि दुआरे आजकल पूरा बिजी छी दिन भर करते करते राति कोन कहू आ दिन कहू बराबर कऽ देने छी एहन बात धियो पुता कहला नहि ने करत आजकल नहि नहि आइ काल्हि के तऽ धिया पुता बाप जेठ जे हेबे कुछ करै छै। करियो से गार्जियने करियो आब देखियौ ने पाँच किलो मड़ुआ जे मिल पर दऽ आयल छै पाँच दिन भऽ गेलै अखन तक कोइ ओकरा खोज पुछारि नहि करै छै की करू आब बैसू ओते समय नहि छै आ मिलला पर बातचीत तऽ हेबे करतै लेकिन ई कहू पंडित जी झा जी जे आब तऽ नया साल आबे गेलै लेकिन कुछ प्रोग्राम रखलियै कि नहि वएह चिंता में तऽ हमहूँ दिन नहि नहि अच्छा बात नहि होइए एहि दुआरे कि आब नजदीक समय किछु ने किछु तऽ करबाक चाही करऽ के लेल तऽ ठीक छै लेकिन आइ काल्हि कुछ ढौआ के कमी छै हमरा भऽ गेल हँ से तऽ बात मानऽ तऽ पड़त नया साल मे तऽ खर्चा बुझिए लै छी कि धिया पुता सब अहाँके बहुत खर्चीला होइया एकटा करिकबा खसी छियै रखने हम्म, चाहलहुँ कि ओकरो बेच दी अच्छा। आ तकर बाद एहि से पूर्ति भऽ जेतै एहिसँ पहिने पाँच सात महीना पहिने सात हजार सात हजार टाका अच्छा। ओ व्यापारी देने छलियै आते दिन से खिया पिया कऽ आब सोचलियै कि कम से कम सत्रहो अठारह सौ टका देते तब ना बेचब दू अगर बेचे के बात में छी ना हाँ। बोले तो दू पाई कम लगा के अगर बेच लिया काम से काम करू अपन संपत्ति बेचे में नहीं कोनो हर जाए दू पैसा कम लगा दू तुरंत बिक जाए नहीं तो सएह कर लेकिन हम ली ई तऽ कहबे करब जे किछु ने किछु माने करबाक चाही नया साल के हाँ हेतै अहाँ सन आदमी नहीं करते तऽ बताओ और के छै करे वाला नहीं तो प्रोग्राम तो जरूर हेतै हाँ। खसी बेच के पाई हेतै भ जेतै हाँ, एहिमे तो कोनो ध्यान में दिक्कत- रखियो हाँ, एकदम किछु ने हेतै किछु हेतै करबाक चाही हेतै ते है बैठू कनी मिल पर देखे छै कनी नदियो दिसर जेबाक यऽ ठीक छै तऽ जाउ हमरो जेबाक छलैया लेकिन तऽ जाउ। की कहब असगरे छी अखन ई छौड़ा जे छै हमर अम, अयो सब बेटा, घर इएह हाल छै सबके धिया पुता एहने छै केकरा कहै छियै अच्छा ठीक छै अहाँ जाउ जन्मे के चाहे अथी बेटा तऽ जन्मे छै बाप की आब जवाब रहल वएह बात तऽ हमरा हैं? समस्या खेने हमरा अछि। की कहब घर घर के इएह हाल छै एकटा हमर बेटा बोंगरा जे अछि कखनो ओहि टोल जायत अहाँके अ, ऑर्केस्ट्रा देखै ला ककरो कहत अठजाम देखै ला जाइ छी भरि दिना एना से ओ ने काम के कोनो चिंता ना कहलहुँ भरि ने, हर घर के इएह कहानी छै बुझलियै सुतल सुतल तबाह चलू रहैया। जेकरा जे मन होइ छै से करै छै करऽ दियौ कते दिन हम अहाँ अच्छा ठीक छै तऽ तऽ हम चलै छी तब ठीक छै ठीक छै फेर जाउ फेर बातचीत हेतै हँ हँ हेतै हेतै बातचीत हेतै छोरा सुतल छै एकरा उठा कऽ पहिने कहि दै छियै ई खस्सी के बेचऽ पड़तै नटवा और एतै तऽ बेच देबै ए तुम इम्हर आ तऽ पहिने या पहिने एतऽ तोरा हम बान्हि दै छियौ खचर पानि तखन से बड करै छा आया जा जा तू पहिने अरे बंगड़ा बंगड़ा रो अरे सुतले रहबा रो अरे तोरा कखनो काम धंधा के चिंता फिकिर छौ कि नहि भोरे भोर काय खट खट दोसर कोनो काम नहि मिलै छ आओर काम धन्धा छै कि नहि अखन उठेके बेर भेलै उठे के बेर नहि भेलैए सुतल सुतल तऽ मन होइया कि जुता कनि गेलै स

नया साल आबे वाला छै यार पाइ ला तऽ तू चारि दिन पहिने से हमरा कहि देने छी हाँ तऽ पाइ लेबे ने नया साल में पिकनिक नहीं मनेबे तऽ ठीक छै पाइ के व्यवस्था खरे नहीं छै ई करिकवा खसी जे छौ अगरा बेच लिहा पाँच छः महीना पहिने सात हजार टका दै छलैया हम्म। आ एते दिन से ताब तक कुछ मोटाइयो गेलैए नमहर भऽ गेलैए तऽ कम से कम आब सत्रह सए से कमे नहि बेचिहे तब हम आबै छी कोइ अगर चलि एतौ व्यापारी आऔर तऽ बेच लिहे एकरा सत्रह सए मे हँ बेच लिहे तू सत्रह सए देतऽ तऽ पक्का बेच लेबऽ हँ बेच लिहे कोनो दिक्कत नहि ताबे हम जाइ छी कोनो एगो काम सँ अच्छा हँ ठीक छै छागर तऽ हमर ओना चर्बियाइल हे ओहि देखतै तऽ सत्ररह सौ से कम तऽ देतै ने अच्छा ठीक छै उठ उठ उठ हम्म, आराम से सत्रह सौ टका कोई देते सोलह सत्रह सौ लो आ बुढ़वा गेली जाइ छी फेर सुते ओहो सुते में तो दिक्कत छै खांसी छै आर नया साल के समय छै ना

ओय छागर पाठी बेचे वला ओय छागर पाठी बेचे वला हो रुकऽ हो हो हमर खस्सी बेचबै कना कना छौ कना आबो, के आबो, लगा आबो, छौ आबो, आबो। ई आबो। कना छौ अरे चलऽ न रुका रुका रुकऽ नहि साइकिल लगबऽ नहि ओ ठोकऽ। स्टैंड नहीं छे हो की स्टैंड कहियो। नहि छै भरि दिन व्यापारी गिरी करै छै एगो स्टैंड नहि होइ छै खरीदल

दाम हम कहबै तऽ के कहतै सामान तोहरा दाम हम कहियै ए तऽ सामान वाला नहि छै सामान वाला हमर बाबू छै ने हमर बाबू चलि गेल छै तऽ के कहतै सात हजार रुपया सात हजार हाँ हे, सात हजार में हम खस्सी बेचे छी ओमे करिया खस्सी सात हजार में मुँह देखले छ दहिना सात हजार बहुते भऽ गेल दहिना ना सात हजार में नहीं होता

से कहलियै सत्रह सौ में दबे है ए सत्रह सौ में एक बेर कहलियै तो जुबान बात के पक्का छियो पक्का पक्का नहीं तो तोरा कहना बुझे झाटो राम यो हाँ की भेले ई खसरे कत जाय छिए किनलिए हिनके द्वार पर ओ अहाँ पे का भऽ गेलियै तो की करबे तो बैठारी में कुछ तो करऽ पड़ते ना ओ बेकार भऽ गेलियै हमे नया साल के लिए एहि दुआरे की हाँ। माछ ताछ खेबै की बेचबै अहाँ अरे जेना जुत हेतै तेना करबै ओ ठीक छै कतेक देलक खसी ठीक छै से देखियौ ने हाँ ठीके छै बोंगरा पोसने छै एकदम लाड प्यार से पोसने छै कतेक देलक से कहू ने छोड़ू ने हटाउ दाम की बुझबै ए कहू ने जाय दिअ हमरा ए कहू ने दाम कते में देलक ई कहू ना दाम कहिए लेबै ए, तऽ कहबे ने कते में देलक बंगरा सत्रह सौ में ले ली सत्रह सौ हाँ आरो बस सत्रह सौ में आए खोज दे देलक हाँ यौ आरो सार हम गेल छलिए एक हफ्ता पहले हाँ। सात हजार रुपया देलिए ना

ओ गेल छै ओनी बलान दिसन बलान सा गेल छै हाँ। तऽ आबते हेतौ ने आबैत हेतै तऽ आबे रही एखन तऽ आबे दही फैसला ने। भइए हेतौ हमर सम्पत्ति हम अपन बेच लेब तब के जे बुड़बक के बुड़बक रहिए जेबही तू हे हे बुझली बेसी बुड़बक- बाप के बुड़बक छेबे केलौ आ ओहिके बाद तू कथी छी बोंगरा तऽ बोंगरा के बोंगरा या रहि जेबही हे। सुधरबी कखन तोरे हे, तमीज से बात कर की तमीज से बात करबो कहै छियौ स- तमीज से बात कर तोरा कहलू सात हजार रुपया लऽ ले हमरा छागर दऽ दे ओहि दिना एक हफ्ता पहिले तऽ की कहली नहि बेचबै हम नहि पैसा तैसा लै छी जानै छियै ई टा बेसी बुझै छी हमर बाप नहि बुझै छै जे कहलकै सत्रह सए मे बेचै लए ठीक छै आबते हेतै ने हँ तऽ आबऽ दही ठीक छै आबऽ दही एहि लए छियै आबऽ दही बेसी अथी बनै छै सात हजार कहाँ दुन बेसी होइ छै इएह तऽ पढ़ल छै और सब दुनिया में मूर्खे छै तो तू मूर्ख तो मूर्ख छी तबे ना तू बेचली उतना में मूर्ख छी हम अपन रहे हमर रहे तोहर रहा अच्छा ठीक है मान ले लियो हाँ हाँ चाचा चलिए रे हाँ तो चल ले तो की भेले आ हो चाचा हाँ, सुन लो रो की भेलो की भेले हाँ की तो अपन खसी कने बेचला हम तो कह के गेल छलिए सदरा समय बेचेला छोट बापो बुड़बक आ बेटो बुड़बक अरे ई पहिने कह की केना बुड़बक भऽ गेलियै आयो तोरा बेटा के ओहि दिना एक हफ्ता पहले आयल छलियो हम हाँ सात हजार रुपया दे छलियै खसी के हाँ तऽ की भेलै तऽ नहि देलका हमरा एकरो दै छलै सात हजार तऽ नहि बेचलक

आरो एहिमे साते होइ छै एहिमे सत्रह होइ छै तऽ सत्रह बेसी भेलै ने बता तऽ हमही भऽ जेबै तोरा बाप बेटा के समझाबे समझाबे आरो बहिन चो- एने नहि रहबऽ जाइ छी हम अच्छा सुन सुन हाँ। तोरा समझा तऽ पहिने सत्रह भेलै बेसी कि सात हौ सत्रह तऽ बेसी भेल रहै हाँ। ओहिमे सत्रह मे कए गो जीरो सत्रह सत्रह मे एक पर सात दुइए गो जीरो एहिमे कए गो जीरो सात हजार मे जोड़ो तऽ सात एक दू तीन ए अन्ना नहि हेतऽ सात हँ जी एकाएं हँ दाएं हँ। कते कहली सात सात सात हजार सात हजार हाँ की एकाएं दाएं सैकड़ा हजार तीन गो जीरो होइ छै रह तऽ तोरा कथी बुझाइ छौ ठका गेली हँ से आब बाप बेटा जानी ना ठका गेली तोरी बहनी जुलूम भऽ गेलो रो बंगरा